tatani maxaka um ti kona ti-channel tin'wani ti nga ku hi landzeleni ho ka hi nga tivi ku tile kwihi ku hina hi rhangi ngopfu se va kona kwala ndzhaku va ta sala va hi landzela a nhlikanini wa siku ra namuntlha mi ngo xeweta vanhu lava nga ku hi voneni um nhlikanini muhaxi ni xeweta vayingiseli hinkwawo wa misava jikelela ya yeah. ni nge vuli ku kwihi mm. swa ku heyi ni ta swi twa ku ni va le mozambique va swi vona na va le swazileni va swi vona um na vaxeveta hinkwavo va landzeli hinkwavo hi mina doctor sithole maxaka um lwa tshamaka jenfes okay mm.
xivutiso xo sungula dokodela ni kha ni mi tshineta mike swa koteka ku mi tshungula munhu ku ri hava tinhlolo ke
um a ni ku ro sungula swa koteka mara hi xi hi vun'anga vun'anga wu fanele ku munhu un'wana na un'wana la fikaka ka wena u ba tihlolo swa ku vanhu va kota ku ta ku kota ku ta vanhu vambirhi ka mina kumbe vanharhu va pandza hi nhloko yi pandzela tlhelo rin'we ra xinene hinkwavo mara lweyi va mi be hi ndzingo wa ku fanele ku a pandza hi nhloko a penga mm. un'wana va endle ku a pandza hi nhloko a tsandzeka ku vona tibuku exikolweni mm. un'wana a pandza hi nhloko ku loko a ri kaya a hela hela mbilu a fayetela swilo kumbe a rhuketela vanhu kumbe a tshama ekamerini a tipfalela a nga ha lavi vanhu mm. swa hambana mara hinkwavo va endla yini a pandza hi nhloko oh. se u fanele ku u ba tihlolo u kota ku vona ku loyi hi vuloyi kumbe hi ngati ya xota kumbe swi lava xibedhlele kumbe hi swikwembu swa ka voho swi swi swi mpandzisa nhloko ku ri va kota ku va tiva kota ku va phahla kumbe i i tirhisa xivongo xa ka mamani mikwembu ya ka bava ya lwa hinkwaswo u ta swi vona hi tihlolo se loko u fika munhu a ku yi pandza enhloko u teka murhi wa nhloko u mu nyika u ta mi nyika murhi wa wrong. okay Eyi.
lera ra ku hambi mi swi tiva ku murhi lowu i wa yini murhi lowu i wa yini mi fanele mi rhanga mi tiva xivangelo u fanele u tiva xivangelo hi mhaka ku wa swi ta swi tiva ku murhi lowu wa yini mara a wu swi tiva ku loyi mavabyi ma ye ma nghene njhani ma nghenise hi yini ma ta lava yini ku ri ma hola a ni komba xikombiso i xijesu i i pfimba makhwiri yi tala moya a nga yi toilet swi ti komba ku i na xijesu kumbe loko a dya xakudya wa hlanta swa ti komba ku i na xijesu mara swi la u rhanga u cheka ku va mu dyise hi nyama hi tiye hi mahewu. kumbe hi hi- hi byala kumbe hi nyama ya huku kumbe hi nyama ya homu na na koho u ta n'wi nyika murhi wa ku na hi xo xi huma hi ku hlanta kumbe ku lava ku xi a ya thoyeleti na hinkwaswo swi hlamu swi vulavuliwa hi swi- hi tihlolo okay se loko u nga ri na tihlolo u- u ta teka nkarhi ku lapha munhu kumbe a teka vo ten years kumbe a ni ku ten months kumbe one year kumbe two years u karhi u n'wi nyika mirhi hi ku hleketela swi tsandza a za a hela mbilu a ya mahlweni mm. ka nyanga yin'wana a wa ha kumi mali ma loko u tirhisa tihlolo swa ha sungula a wu ta kota ku mu lapha hi xipidi a hola a ku hakela swi va right okay se mi mi veki kahle ku loko munhu a ku hlahluva a swi vuli ku a nga wu tivi murhi i lava ku tiva xivangelo ya twala swinene bya bya yileriwa munganga eh, dr staff um eh, ba makamu vunyanga byi reriwa ngopfu um ni nga mu hlamusela so a mirhi yin'wana leyi hi celaka kumbe ha yi teka ka nsinya i na nawu murhi wun'wana u fanela ku loko u fika kasi ka nsinya u khome mavele u khome male un'wani u khome huku un'wani wo khoma ngati ya xiharhi xin'wana na xin'wana un'wani u fanele loko u teka u hliya swiambalo swi sala leyi u te u famba u nga hambalanga tintangu u famba hi reverse mm. un'wana u famba hi mahlweni straight mara u nga hambalanga mm. un'wana loko u teka u fanele u yimbelela un'wana u phuphuta mavoko kunene u kombela se vun'anga loko u nga u nga endli swe leswo mirhi leyi a yi nga ta tirha na ku loko u ri nyanga u fanele ku u u yila hi ndlela ya ku hlangana na va va ka mamani va xisati ku fana na hina hina vavasati vo tala mara hina masiku a ku masiku o karhi ni fanele ni hlanganisa mirhi ya so na so swi fanela ni teka masiku o karhi ni nga hlangani na na mamani ne ni karhi ni yila ku ri ni zila ku ri ni kota ku va na power ni nga yi ka mirhi liya ni karhi ni hisa ni huma ka munhu wa xisati a yi nga ta va na matimba. kumbe ku na client yi nga ni fonela ku nunu la ku ni ta u ta ni tirha swilo swa mina swi va so na so na so swa tikomba ku fanele kumbe swi ni kuma mina o ti ti ti ti ti ni horile ni nga hisi ni nga humi ekamereni se loko u tirhisa xin'wana na xin'wana wo hlanganisa kamera na sati na mirhi na yini yini u ta kuma ku vanhu van'wana loko u va nyika mirhi leyi a yi tirhi hi mhaka ya ku wa hisa ku hisa swi vula ku u hlangana na munhu wa xisati hambi khale ka hlotiwa loko va twa ku mundzuku ya ku hloteni swa vo two days three days a va teka vo three days four days va nga yi ekamereni va endlela ku va kota ku kuma swiharhi kahle va nga vi na badya ku xiharhi mpfundla loko wu huma kumbe mhuti loko yi humelela loko a ku khoma e, e, e, kambe va rini lexi xa hina hi ri wute hi xindhawu lexi xa ku copa lexi or inside miseve miseve ya u kuma ku se u- se u sungula ku koka nseve so mhuti vhela yi baleka ku swinga ku yi- u yi copile Yeah. mara loko u nga humi ka kamereni a yo va xiphukuphuku yo yima yi lava ku vona ku hi wena mani vhela u yi copa yeah se swi endla hi ku a wu hisi ya se swi lava ku u yilela kahle vunyanga byi kota ku tirha kahle yeah. tinyike nkarhi wa ku ya ekamereni a ni ku 30 days ya n'hweti u nga ya kamereni 10 days kumbe 12 days masiku man'wana lawa mm. eh, u nga ya kamereni mm.
swa tswala swinene a ni hlamala ku ri why mina loko ni ri lomu nhoveni timhunti ti yima ngopfu ti nga tsutsumi kasi ku ni ya okay um ku na vavanuna lava va ku ri a va na matimba ma ku ringanela mi ri yini ka vona allright um eh, mhaka leyi ya vavanuna leyi vanhu vavanuna vo tala a yi tiva khale n'wanuna a sungula ku rila hi maswi swa masango hi ma khumentlhanu khumi kumbe khumentsevu wa malembe kumbe makhumentlhanu wa malembe kumbe makhumenkombo wa malengwe ya malembe seventy years sixty years wa swi kota ku no ei swilo swa mina swa fambi kahle swa masangu ni hela matimba vana masiku lawa ku ri lava twenty five years a nga si teka na ku teka n'wansati o hava na xigangu nsati leyi wa ha ri kaya ka voho a nga si n'wi teka se i nwa maphilisi a ku ti nyika matimba a nga si mu teka mm. se swi tikomba ku eyi vanhu mani se va va salele ndzhaku ngopfu i mhaka wa ku leswi a yi swi dya khale a ha swi kumi na ku vanhu va khale a va tlharihile um eh, va makama a va kota ku nwa mirhi ya ku titlina mm. va nga yimali va nga yimeli ku vabya ne va nwa mirhi va titlina va endla madleke lamaya ma cheliwa mirhi va karhi va nwa everyday ka sweswi va hanye hi xilungu and loko munhu a titwa a nga ri na matimba i lava booster mm. ne mm. loko a titwa a nga ri na matimba i lava booster a nga la leswaku why ni nga ha ri na matimba tanihi engine ya movha yi nga ri na power ha yi sevhisa ha swi ta ku loko se yi lava service swi ti komba ku na oil itsongo mm. mara swi lava ku u susa oil leya hinkwayo u drenula oil leya u chela oil ya nyuwani u cinca na ti-filter mara majaha a sweswi eh loko a nga ri na matimba i chela oyili henhla ka oyili leya khale se yo dlekedlekedlekedlekedlekedlekedle a ya ha dumi kahle se swi swi endle ku vanhu vo tala ha va kumi um mirhi ya kahle hina hina mirhi tanihi hina vo sithole ma swi vona ku hina khome mbirhi ya vavasati mm. i munhu i staka hi sati wun'we na ku a ha ri ntombi mm. se swi lava ku kuma murhi wa ku u nwa u ti tlilina masenga lawa u tshama u ri kahle swa ku kun'wana loku nghenaka ko va xisati u kuma ku wa ha ku heta n'hwetini un'wana va xisati u kuma ku se va yi humele hi khwiri a nga a nga ta ku byela van'wana wo vhela u nghena u kuma chaka leri ya tshama ka wena mm. se swi lava ku kuma munhu wa ku titlina u va sikunu kahle u va kota ku va na matimba yi teka philisi a phuza ku ri a va na matimba endla ka jaka leya mm. se vanhu vo tala va va staka vhela va stakile a ni nga ta ku va staka mm. va stake ngopfu vanhu vo tala se hi na yoho mirhi ya koho ya ku vanwa va va kahle ku nga ri booster ya hambana ku na murhi lowu wa booster ku na lowa ku tirhela ku tirhisa munhu a wu nwa ku ri a tlhelela ndzhaku ka la nga sungula koho ka 18 years to 20 years a ha ri koho a tlhelela ndzhaku ku na lowu wa booster a wu kahle okay. ya se hi na yoho mirhi ya ku hele hinkwayo okay swa twisiseka swinene mm. lava va mi lavaka va mi kuma kwihi lava va ni lavaka um ba makamba ni kuma jenifes ko kwala leyi nga koho sweswi okay. hi le jenifes ka sikhukhuni mm. um ndi va koho hi muvhulo wa vumbirhi wa vunharhu eh hi wa mune ni tirhela a zanini ka mihlava a sasekana a jb section ni tiva ku hi wa munhu un'wana na un'wana hi wavuntlhanu ni tirhela a polokwane 78 paul kruger eh kwala dorobeni ya polokwane ni va ko friday n'wana ya n'wana mm. eh hi mugqivela ni kumeka a bochom ni ta va nyika tifoni ta mina eh hi sunday ni tirhela a thembisa makhulung eh 719 skylab street a thembisa a kusona xikolo xa vukamuso mm. ni kumeka ko sonde n'wana ya n'wana eh ka tifoni ta va sithole vo tala lava vuxokoxoko va ta ni kuma ka tinumber foni ta mina

eh leya Vodacom yi khoma hi van'wana na vatirhi mara leya loko va lava ku vulavula ka va twisisa ka timhaka a va teka leya 073 okay ya va ta ni kuma kwala ni 073 xin'wana ni- ni Eh. ni nga rivala ku xi vutisa last ni vona ku nga ku swi nga va swi ri kahle ku ni mi vutisa sweswi ku na lava va ku mi kuma ku i la ku ta hi hi whatsapp a nga lavi ku fona kunene va va nga kota ku mi kuma va lava ka leyi ya 073 Eh.
ya va ni kuma Okay. ko va ku a ni swi koti ku pfuna munhu hi foni vo tala va fona va ku no ni le kwikwini kombela ku mi ni byela timhaka ta mina Oh, eh. kahle kahle liya ba makamu a a- a swi koho Yeah. hambi va ri kola va swi endlaka hayi a yi tiso Eh. munhu u fanele ku a hambi ka muprofita ku sukela khale na khale ma swi tiva u fanele u fika ka yehe u tshama kusuhani na yehe a ku vutisa xivongo a kamba timhaka a ku byela timhaka leti u ti tivaka swa ku tihlolo nawu wa tihlolo ku na um ku na ku na ku na eh, eh, lerimi rin'wana ra siyavuma ma ni twisisa siyavuma liya ya ku ni pfumela lexi u xi vulavulaka na swi tiva a yi siyavuma ya xin'wana na xin'wana xo ka u nga xi tivi se loko u ri kule na mina i ta ku byela ku a ah, mali ya wena yi tshami hi sweswo wa ya swi lunghi a swi vuli swe leswi swi lava ku byela sweswo swi tivaka u ku siyavuma se swi lava a ri kusuhani na mina kumbe a le ndumbeni ya mina a humesa mali ya tihlolo hi ba tihlolo hi mi byela timhaka a pfumela a tlhela ku ni kombela ku pfuniwa hi ta vula suka kwalani se hi ya mahlweni ni khensini swinene doctor khensa mina um vamakama Eh, inkomu.